Nitoetra hatreto tamin'ny tanàna taorian'ny Ambatafo ny tanànany voalohany. Navory satria tsy tiako ilay mitokatokana, hoy izy, izay mitambatra ho vato. Antsika ihany ny Anahadrano ny hampitondra ny anarana hoe Anahadrano koa ilay tanàna vao nofonorina tamin'ny taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo. Tamin'izay koa no norenana ity rezidansin'ny Ratokola Tsiranana ity. Nahatonga hoe Anahadrano ahitra izy io, ahitra izay miaigna

Nanana habezan-drano izany habetsahan-drano un million trois cent mille mètres cubes ity. Lasa laka nefa tsisy laka teto. Noho ny digue ity no nampitombo ary nahazoana lasa laka azy ity barazy ity. Nanondraka tanimbary teo eo amin'ny deux cent soixante quinze hectares tamin'ny fahavitany. Simba izy io. Tsy mbola nisy fanarenana firy. Marihina fa vavasaha ity toerana ity tamin'ny voalohany dia nosakanana ny rano nasiana izao barrage be deux izao taty aoriana. Nihasimba ny sahan-driaka, nihatototra ny tanimbary. Tamin'ny sondage farany, toy hoe ho tamin'ny taona dimy amby valopolo sy sivinjato sy arivo teo, hita fa ilay sondage natao nanome un million mètre cube sisa ny rano tato anaty laka. Ho fanavotana ny fambolena sy ny tatsapam-boly ato amin'ny kaominina Anahidrano, ny minisiteran'ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampitomboana ny vokatra ara-pambolena. Ny PLAE quatre, izay fandaharan'asa miady amin'ny fikaohan-drikan'ny nofon-tany, fiaraha-miasan'ny governemanta alemana amin'ny alalan'ny KfW sy ny fanjakana malagasy, izay samy mamatsy vola ny fahandaran'asa no manatanteraka ny asa fampandrosoana eto Anaidrano nanomboka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny iraika amby roapolo sy roa arivo. Ho an'ny fahandaran'asa Pelayo quatre ato anatin'ny faritra Sofia, ny asa dia miompana amin'ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo, ny fiarovana ny tany tsy ho kaohin'ny riaka ary ny fiahiana ny fananantany. Misy ny lamina matipaika apetraky ny fahandaran'asa ho amin'ny asa fanarenana ny manodidina ny Lac Be ii eto Anaidrano. Ny pl quatre ao anatin'izao faritra misy ny sahan'drikan'ny Be ii izao noho ny hamaha toerana. Misy asa tokony hanaovana fiarovana mahakasika izay fiarovana sahan-driaka ny bassin versant izay amin'ny fiarovana ny fokoan'ny riaka ny nofo tany. Eto dia misy fikambanana anankiray manana fikambana miisa sivy amby sivifolo antsoina hoe fikambanana Andengilohy Avitra miaro ny sahan-driaka ny B2 ao anatin'izao bassin versant izao. Nisy ny fangatahana fiaraha-miasa teo anivon'ny commune izay novalian'ny PLAE. izany fiaraha-miasa izany ho fiarovana ity sahan-driaka ity. Tao anatin'izany indrindra no nafahana nanadihady sy namakafaka akaiky ny toe-javatra misy ao anatin'izao sahan-driaka izao ka nisy ny fiaraha-miasa izay natao teo anivon'ny DREP Sofia sy ny PLE izay namoaka ny fanadihadiana mahakasika ny Avant Projet Détaillé ka namoahana tetikasa maromaro ahafahana miaro sy Manatsara ny sahan-driaka ao anatin'ny bassin versant. Miasa eto amin'ny kaominina Anaidrano, manodidina ny lac be deux, ny PLE quatre. Toerana misy ny sahan-driaka izay hisiana fanarenana sy fiarovana ny fikaohan-driakan'ny lofontany, ny fizaran-drano na vanina izay simba ary ny lalan'omby. Vokatry ny firongatry ny doro-tanety tsy voahevitra isan-taona ka mitarika ny fahasimban'ny firafitry ny lofontany, ny hafanana be loatra mampiantona ny orana, Dia sahirana ny mponina rehefa ritra toy izao ny lac Abbé Deux izay iankinan'ny fiainan'ny mponina tokoa amin'ny fambolena sy fiompiana. Efa nandinika izahay tato fa mbola misy kariera ato amin'ny kaominina Ralegnaidrano ny fitoerana fankahana vato izany dia lasa natondron'ezarizany ilay toerana, toerana hakana ilay ranotany, eo koa ilay hakana ny fasika. Andeha olo miasa ao am carrière zany dia ologno eto tompo toeragna eto zany mbala olo le tompony le toeragna am regny am tanimbary regny koa satria vokatra ho anjare na finaritra zare misy rakady mahazo vola voamboatra tsara koa le toeragna zany miteraka asa ho any vahoaka koa izay. Nisy ny fiaraha-miasa akaiky teo amin'ny foibe-paritry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono sofia sy ny fandaharanasa PLE quatre tamin'ny fanatanterahana ny asa hatrany am-piandohana. Nisy ny laharam-pahamehana tamin'ny asa. Vaindohan-draharaha izany ny fiarovana ny lohasahan-driaka eto Anahidrano ho fanavotana an'izay fambolem-bary izay, satria efa hita izany hoe tena manaintaina an'ilay fokonolona ilay izy. Nanome fanofanana ny mponina ny fandaharanasa PLE Cadre amin'ireo teknika fiarovana ny sahan-driaka. Rosine, vehivavy nahafehy ny fiofanana azony mahakasika ny teknika ny amin'ny Ady mekanika fanaovana rarivato miendrika tohatra toy izao. Tamin'ny toerana ity teto, tegna lavaka lalan-drano manototro ato amin'ny barazy ke namboarigny. Izy namboarigny zany amin'ny alalan'ny vato. Tsisy mafa vato herin-tsandry. Za moa vehivavy agnisan'ny mbô niofagna tamin'ny tekniky ny momba Judo. Maromaro le tekniky nofaninay tamin'ny Judo te, misy agny amin'ny roapolo. Eto za magnentagna vehivavy rehetra mbô handray anjara amin'ny hasa tahaka zao satria le tekniky hefa novaiavy. Afaka nitarika tsara ireo ekipany ity renim-pianakaviana ity ary tsy ambaka ny lehilahy ny fahaiza-manaony eo amin'ny fitarihana. Nametraka lamina maty paika ny teo anivon'ny fokontany Anahidrano ny amin'ny fomba fandaminana ireo olona miasa teto amin'ny fiarovana ny sahan-driaka BIDE miaraka amin'ny fandaharanasa PLE quatre. Navory ny fokonolona nagnazavazavagna ny zavatra misy ho tanterahigny, ka rehefa vory izy ireo, nasaigny nanoratra agnarana izay magniry te hiasa. Tsy niferagna izany teo fa samby nanoratra agnaragna izay mazoto hiasa, teo amin'ny olo dimampolo sy roanjato teo izany ny namaly izay antso izay satria asa marobe izany ary goavagna ny natao teto. Na teo aza ny tsy fahombiazana tany aloha momba ny fitantanana ny fikambanana ivondronan'ny tantsaha teto Anaidrano dia niova tanteraka izany rehefa napetraka ny GLAE na fikambanana miady amin'ny fikaohan-drikan'ny lofon-tany mavitrika sy afaka mifampifehy tsara ny mpikambana ao aminy. Rehefa tonga ny PLAE zany tonga taminay teto nanao fambolen-kazo sy nanao asa fanajariana nagnano zare tena nagnano ary nisy koa zany ny fandraisan'ny vahoaka anjara mikasiky ny latsakemboko ze mba hiarovagna ny sahandriaka rehefa misy ny fahasimbana rehefa loso ny PLAE any aoriana ary io vola le ampahany amin'ny karamany Ilay nomen'ny PLAE dia narotsaka any amin'ny kitapom-bolan'ny fikambanana. Samy mahatsiaro ho tompon'andraikitra ary vonona ny hiaro sy hikajy ny fotodrafitrasa vitany ny mpahazo tombontsoa eto amin'ny Lac B2. Niezaka izahay nagnano hasa to ary ezahinay sahalan'ny zanak'Andriamaso koa ny fiarovagna hasa to fotony volabe tsy tokotry forohagna nahavita izy to. Isaoranay

ara-teknika sy miankina amin'ny fahitan'ny fokonolona. Raha ny ara-teknika izany no jerena dia aty amin'ity faritra aty no misy ny loharano betsaka indrindra mamatsy an'le lac. Dia ity ny captage anankiray amin'le dimy izay neritreretina ho atao amin'ny sous-bassin-versant prioritaire pilote. Eto izao hitantsika eto ny antony anaovana ny captage na tete de source. Dia mba hiarovana aloha ilay biby an, tsy hivezivezy, tsy voahitsaky ny biby ny loharano an, dia hiarovana ny tany tsy hihotsaka eo ambonin'ilay loharano an, mba tsy ho tototra koa izany ilay loharano amin'izay, fahatelo manaraka an'izay an, ilay rano voaangona ao anatin'ilay captage tête de source dia mba mandeha foana mandavantaona, Tsy miovaova fa mandeha maharitra sady madio tsy misy fasika. Amin'ny fotoana fisian'ny rano eto amin'ny lac dia manodidina ny valonjato isan'andro ny omby tonga misotro rano eto. Ankehitriny, ritra izany lac izany. Etsy ankilany, nihasimba ny lalan'omby nandritra ny taona maro. Amin'izao fotoana izao, misy ny fanamboarana vaovao. Tegna sorogna be zany ireo pelina y nagnamboatra ty ny barrage-nay ity zany. Tenany Vokatra na izahay, indrindra ny biby mpiompina izany tsy sahiragna amin'ny resaka ny fisotroana rano atony ao anatin'ny barrage. Ny voamboatra ny lalana figiahan'ny aombinay ato anaty barrage. Tsisy raha mampisalasala zahay amin'ny resaka ny barrage ke hitotro ny dianay omby izany fa tegna voamboatra tsara izy amin'izao fotoagna Tena nisaorana be zany nepel io. Goavana ny fahasimbana eo amin'ny vanona izay mampiditra sy mizara ny rano ho any an-tanimbary. Nandritra ny fito taona, tsy nisy ny fanamboarana. Simba tanteraka ny barazy vanona ka tsisy ny vokatra niditra eto amin'ny amin'ny barazy amin'ny BDT. Tamin'ny mbola tsara rano teo, intelo aby, intelo mamokatra. Ia. Izao fotoana izao zany, indray mandeha saingy tsy matoa. Eo amin'ny efapolo ihany azo tamin'ny taona ity, tsisy vokatra miakatra. Tsy misy vokatra nakatra. Sahiragna familomagna ny zaza. Zao ze velom-boly oi satria vo amboatra ny barazy. Sakafon'ny fianakaviagna mbo handeha hahitsy. Ho fitantanana maharitra ny harena voajanahary toy ny ala, ny fandaharan'asa PLEU quatre dia manana tanjona amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamokatra zana-kazo hamokatra zana-kazo azahoana angovo fandrehatra iray tapitrisa amin'ny velaran-tany sivinjato hektara amin'ity taona ity ato amin'ny faritra Sofia. Ho an'ity mpanomokatra zana-kazo efa matihanina ity, nahazo tohana tamin'ny PLE quatre izy dia mamoaka karazana zana-kazo miisa telo hetsy iray tapitrisa isan-taona. Sady mampiofana ireo izay liana ihany koa. Fitaovam-piasana ilaina hananaovana an'ity asa ity izany dia ny pelle eo izany ny tompon'andraikitra amin'azy hatrany amin'ny pot izany sy ny karazany. Ho an'ny faritra Sofia manokana, ny ala honko no lasibatra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna toy ny fanaovana arina sy ny fampiasana azy amin'ny fanaovan-trano. Manomboka ho ringana ny ala honko eto raha tsy misy fepetra hentitra raisin'ny sehatra isan-tokony. Vaindohan-draharahan'ny PLECATRA ihany koa ny fanohanana ireo vondron'ny tantsaha amin'ny fambolena hazo fandrehatra mba hampihenana ny tsindry mihatra amin'ny ala voajanahary. Zay taloha zegny tamin'ny aty hazo ty zegny mitrandraka hazo an'ala fotsiny zay fa tsy mamboly, kay amizao zegny

mety hanampiana an'ilay olona amin'ny fanoratana an'ilay tany. Safidiana ilay opération doc noho izy sady malakilaky kokoa ny fahavitany no moramora kokoa izany ny sarany fanantanterahana azy. Ka amin'izao fotoana izao izany ireto fambolen-kazo natao tamin'ny campagne teo dia efa eo an-dalana ny fanaovana an'izay opération doc izay. Efa vita ny phase juridique, izany hoe misy phase anankitelo ilay opération doc. Farafaharatsiny izany, mahafeno valopolo isan-jato ny legiazo natao. Izany hoe raha namboly zanakazo zato izany ohatra dia farafahakeliny aza valopolo no maniry izay vao afaka miroso amin'ilay fanoratana an'ilay tany amin'ilay olona. Mampandreritreritra sy mampilamina ny ahiahin'ny mpamboly hazo Ny toa nataon'ny PLAE quatre azy ireo. Hafaliagna be zay azonay sady nahazo kakazo zahay, nahazo tany koa zahay. Milamin-tsaina fa tsisy eky ahiahy hoe tsy ho nihinay eky le raha. Zava-dehibe ho an'ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, mpiahan'ny fandaharanasa PLAE, ny fiaraha-miasa amin'ny fandaharanasa eo amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana. Raha ny faritra ny Sofia no niresahana, anisan'ny faritra miavaka. dia manana olana ihany ny faritra Sofia izay ataontsika hoe marefo dia marefo na hoe ataontsika hoe tafiditra anatin'ny faritra vulnérable raha ny fiarovana ny fikajiana ny harena voajanahary ny faritra Sofia satria ahitana ataontsika hoe pression na menace maromaro ato amin'ny faritra Sofia raha tsy hiresaka ny doro tanety ataontsika hoe ny fitrandrahana mihoapampana ataontsika amin'ny teny baiko hoe exploitation abusive dia ao koa tsy fanarahan-dalàna vitsivitsy maromaro izay hita ao amin'ny faritra Sofia. Na izany na tsy izany, efa misy izao ny hezaka atao atao ato amin'ny faritra Sofia manoloana ireo fikajiana ireo harena voajaranao ireo, ary anisan'ny tafiditra anatin'ny politikan'ny MAEP na ny Ministeran'ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono izany fampiroboroboana ny fiarahamombon'antoka na ataontsika hoe développement de partenaires, na public io na privé. Ka anisan'izany eto ny tiako homarihina ny fiaraha-miasa manoloana ny PLAE na Programme de lutte anti-érosif izay programa, izay projet manana ny gestion et structure autonome fa i projet izay ambanin'ny fifehaina ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono izay manana declinaison aty amin'ny faritra dia ny sampandraharahan-paritra mitantana ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono aty amin'ny faritra Sofia. Amin'ny ankapobeny, tratra ny fanamby napetraky ny fandaharan'asa Bela Ucadre. Hatreto aloha izany dia niroso araka ny nieritreretana an'azy izany ny. Fandaharan'asa PLAE teto amin'ny faritra Sofia na dia nisy ihany ary ny zavatra somary nanano sarotra. Campagne manaraka ity izany dia somary efa mijery lavitra kokoa izay sy mijery ngezangeza kokoa izany raha oharina amin'ny zavatra vita teo. Na amin'ny resaka fambolen-kazo izany na amin'ny resaka sahan-driaka izay ho arovana. amin'ny fikaon'alika ny tany. Araka izany, miroso ho amin'ny fanomezana aina vao ny tontolo ambanivohitra sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny tantsaha ny fandaharanasa PLE quatre.